Shwmae, Mister Lloyd Henry Rhi, yr Athro Bwyd yn Ysgol Gyfun Gŵyr. Hoffwn siarad â chi heddiw amdano'r cwrs Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth ni'n cynnig yn Ysgol Gyfun Gŵyr ar gyfer y chweched. Hello, I'm Mister Lloyd Henry, I'm the food teacher here at Ysgol Gyfun Gŵyr and I'd like to talk to you about the Level 3 Food Science Nutrition course we offer as a course in our sixth form. Fel chi'n gallu gweld ar y sleid yma, okay, mae dealltwriaeth o wyddoniaeth o bwyd a maeth yn berthnasol i llawer o ddiwydiannau ar ôl eu swyddi. Mae llawer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes gwyddor bwyd a maeth ar gael i ddysgwyr sydd wedi astudio gwyddor bwyd a maeth. So an understanding of food science nutrition is relevant to many industries and job roles. Many employment opportunities within the field of, within the field of food science nutrition are available to learners who have studied food science. So sut mae'r cwrs yn gweithio? Mae un uned yn cael ei cwblhau yn blwyddyn deuddeg, a wedyn mae tri uned, ble mae uned doi, mae rhaid pawb i wneud e, a wedyn dewis o uned tri neu uned pedwar yn blwyddyn tair ar ddeg. So how does the course work? Unit 1 is completed in year 12, and then in year 13, Unit 2 is compulsory to all learners, and then there is a choice of Unit 3 or Unit 4 as a final assessment. Mae'r cwrs yn cael ei graddio o Ragoriaeth Seren, Ragoriaeth, Teilyngdod neu Llwyddiant, a dyma fel chi'n gallu gweld ar y sgrin sut maen nhw'n cyfathrebu i safon uwch cyfatebol a wedyn pwyntiau UCAS. So how is the course graded? You can either have a distinction star, distinction, merit or a pass. As you can see on the screen is the A-level equivalent and the UCAS points for that mark. So, yn blwyddyn deuddeg, mae uned un yn mynd i edrych ar pethau fel y pwysigraeth o diogelwch bwyd, priodweddau maetholion, y perthynas rhwng maetholion a'r corff dynol. Chi'n gallu cynllunio gofynion maeth, gallu cynllunio'r gwaith o gynhyrchu prydau cymhleth, a wedyn yn ola gallu coginiau prydau cymhleth.

Mae un i'r un yn cael ei torri lawr mynd i 50 y cant a 50 y cant. Lle yn y ll- mewnol, mae yna gwaith cwrs ble bydd y cybac yn gosod briff i chi ateb, a wedyn uh, tasg allanol le mae fe'n aroliad o 90 munud gyda 15 munud o amser darllen. Bydd adran A yn cwestiynau ateb byr, adran B yn cwestiynau estynedig a adran C yn wneud gyda astudiaeth achos.

yn, sicr, yn, yn sôn am sicrhau bod bwyd yn ddiogel i fwyta a mae hwn yn cael ei cwblhau trwy asesiad risg o senario penodol. Bydd yna dewis o uned 3, sef rhyw fath o ymchwil wyddonol amdano bwyd a trefwn ar falle sut mae hufen iâ yn cael ei creu neu sut mae bara yn codi, neu rhywbeth i wneud gyda materion cyffredol mewn gwyddo'r bwyd a maeth.

Well, researching what current issues there are in food science nutrition, and you will plan and carry out research on a project linked to this. Okay, beth ydy disgwyliadau fi fel athro? Byddwn ni'n erfyn bod chi'n gallu gweithio yn annibynnol tu allan i'r wersi, yn gallu cynhyrchu nodiadau o'ch gwersi chi, bod chi'n trefnu eich hunain, uh, sicrhau bod chi'n barn am gwaith ymarferol a bod chi'n gwneud darllen ychwanegol i'r uh, pethau rhoi allan. Os ych chi heb cwblhau cwrs bwyd yn cyfnod rhywle pedwar, okay, dyw hwnna'n ddim byd i becso amdano, ond jyst ystyried bod bydd bod nhw'n barod i ddal fi fyny gyda unrhyw wybodaeth sylfaenol. Okay? Ar hyn o bryd mae gennym ni doi disgybl yn y chweched sy'n cymryd y cwrs sy'n heb wedi cael unrhyw bwyd yn KA4. Mae eisiau rhyw fath o, mae eisiau diddordeb ydych chi a angerdd mewn bwyd, maeth a choginio, bod chi'n ymarfer eich sgiliau ymarferol gatref,

Pam mae myfyrwyr yn dewis y cwrs? Wel, falle bod ydych chi'n mwynhau gwaith ymarferol. Mae hwn yn very much hands-on course, bod diddordeb ydych chi yn y diwydiant lletygarwch, bod fi'n credu bod hwn sgil bywyd defnyddiol. Why would you choose this as a course? Possibly you enjoy practical work, you like learning through doing, through making things, you

cyrsiau ar gael yn prifysgolion, sut mae'r cwrs yn ennill ei ato, a hefyd gyrfaoedd ymellach mlaen. So where can this uh, course lead you to? There are a variety of um, courses and career pathways as seen in the next slide now for what this course can offer. So fel chi'n gallu gweld, mae yna graddau mewn maeth dynol, gwyddoniaeth a technoleg bwyd, chwaraeon ymarfer corff, okay, a wedyn rhestr o garfaoedd, Mae graddau fan hyn felly, so food production driver, nutrition dietitian. A wedyn yn olaf fan hyn, cwpl o awgrymiadau da, felly sut mae hwn yn helpu gyda uh, cyrsiau eraill, beth ddylech chi wneud, a unrhyw cwestiynau, please uh, e-bostiwch fi fel gyda'r e-bost yn gwylod. So just a few top tips in terms of what